Si kréie elo Hëllef aus ganz Europa, och vu Lëtzebuerg. De Mëtteg huet sech eng Lëtzebuerger Delegatioun op de Wee an d'Krisegebitt gemaach. 15 Pompjeeë vum CGDIS fueren an d'Gironde, fir hir franséisch Kolleegen z'ënnerstëtzen. D'Jana Hoffmann war beim Depart dobäi.
Bal 1.000 Kilometer leie virun dëse 15 Pompjeeën. Si sinn de Mëtteg an der Kasär zu Diddeleng zesummekomm, éier s'um zwou Auer lassgefuer sinn a Richtung Gironde am Südweste vu Frankräich. Also d' Missioun, déi dee Grupp, dee jo constituéiert ass aus franséischen a Lëtzebuerger Pompjeeën, dohanne wäert erwaarden, dat sinn normal Pompjeesmissiounen, wéi mir se hei eigentlech och maachen. Dat heescht, dee Grupp, dat nenne mir Feux urbains. Dat heescht, si si virun allem do, fir souenesch Gebaier ze schützen. Mir wäerten awer och normal Asätz iwwerhuele fir d'Kolleegen aus der Gironde souenesch ze entlaaschten, déi natierlech am Moment immens vill mat de Bëschbränn am Gaang sinn. fir dann eben och Autosaccidenter oder aner eben normal Asätz, wéi si se am Alldag eben och hunn, ofzeschaffen. Dass d'Pompjeeën aus dem Süde vu Lëtzebuerg mat de Kolleegen aus Frankräich grenziwwerschreidend zesummeschaffen, ass Alldag. Sou en Asaz an der Groussregioun ënner franséischem Kommando ass awer eng Première. Un der Aarbecht ännert dat näischt. Et ass am Fong d'Alldagsarbecht vum Pompjee. Ech menge Gebaier déi brennen sinn net anescht wéi wann se hei am Land brennen an déi kleng Feux de végétation an ass och net anescht wéi wei mir se kennen. Bëschbrand an sech, wéi si en dohannen hunn, dat kenne mir net an dofir gi mer och net do virdrënner. D'Zäit op der Plaz a Frankräich wäert, op d'mannst fir dës Ekipp, op eng Woch begrenzt sinn. Gréisser Erausfuerderung gëtt. Et ass laang, eng Woch, et gëtt vill geschafft, et gëtt net vill geschlof. A fir déi Woch do zesummen ze sinn, ouni datt et zu Friktioune kënnt an ebe vläicht, jo, wou Mënsche si mënschelt et, a fir dat z'ënnerbannen, mee dat ass meng Aarbecht. Gëschter huet Lëtzebuerg och dëse Läschfliger an d'Gironde geschéckt. Haut scho war en am Asaz fir Bränn an der Regioun ze läschen. Mir hunn am Fong zwee Dispositiven. Deen enge leeft iwwert den europäesche Mechanismus vun der Sécurité civile, wou mer deen Helikopter iwwer Aquarius, eng Gesellschaft vun der Cargolux, gëschter op Bordeaux geschéckt huet, déi hëllefe mat de Fligere läschen. An dat hei ass en zweeten Dispositif, en nationalen Dispositif, dee leeft iwwer en Accord, dee mer mat Frankräich hunn. Eng 16 Stonne wäert de Convoi vu Lëtzebuerg aus ënnerwee sinn, mat zwee Standard-Brandbekämpfungsgefierer, engem Logistikcamion, engem Pick-up an engem Kommandowon.
Iwwer 40.000 Hektar Bësch sinn leng an der Gironde scho verbrannt. Ausser klenge Vegetatiounsbränn si mir hei am Land nach verschount bliwwen. Mee d'Beem hunn Dréchestress. D'Hëtzwelle ginn net nëmmen de Leit un d'Substanz, och d'Bëscher leiden drënner. Dat kann zum Beispill dozou féieren, dass Äscht eroffalen. De Weekend gouf eng Persoun zu Bäerdref vun engem Aascht getraff an ass un de Blessure gestuerwen. Déi zoustänneg Verwaltung mécht elo op d'Risike vun der Dréchent opmierksam, Lisa Weisgerber.
No quasi 6 Wochen ouni Reen a puer Hëtztwellen sinn d'Beem am Dréchestress. Et kéint een et mat engem Burnout bei engem Mënsch vergläichen. De Beem geet et net gutt, och wann se vu baussen nach gesond a gréng ausgesinn. D'Beem huet jo Blieder, déi Blieder verdonsten a dat Waasser, wat uewe verdonst, dat muss vun ënne rëm nokommen. A vue dass et esou dréchen ass, kënnt net méi genuch Waasser vun ënnen no an duerfir leiden d'Beem wierklech ënnert der Dréchent. D'Konsequenzen dovu sinn, dass se net méi genuch Energie zur Verfügung hunn, fir sech ze regeneréieren an dass doduerch dann och Äscht kënnen ofstierwen. De Weekend ass zu Bäerdref am Bësch een Aascht op eng Persoun gefall, déi un hire Blessure gestuerwen ass. D'Plaz, wou de Bam steet, ass den Ament ofgespaart. Och wann de geneeë Grond nach net gewosst ass, mengt d'ANF, datt d'Hëtzt eppes domadder ze dinn hätt. Och wann do nach Ermëttlunge lafen, mee fir eis gesäit et ganz kloer dono aus, datt mer wierklech hei an deem Phänomen vun deem Dréchestress sinn. Datt do och een Aascht, dee gring war, einfach elo vun engem Moment op deen aner erofgefall ass, dat kann ee vu baussen net gesinn an dat ass e Risiko, e Restrisiko, deen an der Natur ëmmer besteet. An do ass et wierklech wichtig, dass mer d'Leit dann och do drop sensibiliséieren. D'Beem hu sech an de leschte Joerhonnerten un d'Klima zu Lëtzebuerg ugepasst. Zanter e puer Joer hunn d'Wiederkonditiounen sech awer geännert. Do missten d'Beem sech elo dru gewinnen. Dat dauert eebe elo. An et muss ee wëssen, datt bei de Beem hott een eng immens breet genetesch Vilfalt an enger Aart, vill méi wéi bei eis Mënschen dann, soudatt et ëmmer Individuen gëtt, déi mat deene Situatioune besser eens ginn, an et gëtt der, déi manner eens ginn dann. Mee do si mir awer zouversichtlech, datt en, datt en ëmmer Individuen do sinn, déi dat da packen. Et gi puer Zeechen datt ee Bam ze dréchen ass, d'Blieder rulle sech op, kleng Äscht kënnen eroffalen an och d'Kroun vun de Beem kann hir Blieder verléieren. Och wann d'Beem dout sinn, wier et wichteg dës stoen ze loossen, well si zur Biodiversitéit vum Bësch bäidroen an deenen nach gesonde Beem hëllefe kënnen.
An allgemeng gëtt geroden, den Ament an de Bëscher gutt opzepassen. Den Educatiounsministère huet och en Appell un d'Personal vu Crèchen a soss Accueilsstrukture geriicht. Speziell no Donnerwieder oder der laanger Dréchent eben, wier et besser mat de Kanner am Bësch Aktivitéiten op Plazen ze organiséieren, déi degagéiert sinn, net ënner Bamkrounen. Am beschten och mat Gruppen op de Weeër bleiwen an natierlech kee Feier an der Natur maachen. D'Adaptatioune bei de Pensioune waren de Moien Thema bei eis um Radio. Déi ominéis Rentemauer wier no hannen op 2040, 41 geréckelt ginn, esou de President vun der Pensiounskeess, den Alain Reuter, als eisen Invité vun der Redaktioun. Et hätt een elo bësse Sputt, virzekucken, wat strukturell misst fir d'Zukunft gemaach ginn. Dat ass e bëssen dee Sputt, dee mer elo hunn, déi Otempaus, déi d'Regierung mat där Pensiounsreform elo erbäibruecht huet, wou mer soen, okay, dat gëtt eis elo vläicht déi néideg Zäit, fir ze iwwerleeën, wat mer musse strukturell nach soss ännere goen, wat kënne mer elo maachen, fir datt mer mat der Viraussiicht fir och fir 2050, 2070 wierklech, mir mussen dat do iwwert ee 40 Joer Horizont denken, wat kann een do um Pensiounswiesen änneren, fir dann Schrëtt ze ënnerhuelen, datt mer net nëmme fir eis, mee och fir eis Kanner u sech dann nach kënnen e gudde Pensiounssystem bäibehalen. Den Alain Reuter huet och zouginn, datt d'Changementer administrativ mat gréisserem Stress verbonn waren. D'Knapp krut och zousätzlech 69 fest Plazen iwwer e puer Joer zougesprach, 10 goufe scho rekrutéiert. De ganzen Interview fannt der bei eis um Internet. Am Mot de Moien ass den Direkter vun der ITM, de Marco Boly, Invité bei eis um Radio. A genee dräi Wochen geet et lass, 20 Deeg laang, vum 21 August bis den 9 September leeft d'Schueberfouer nees um Glacis. Mat hire Spiller, Restauranten a Buden ass et zanter Generatiounen ee vun de gréissten Highlights am Summer an zitt all Joer vill Visiteure vun heiheem an aus der ganzer Groussregioun un. D'Stad Lëtzebuerg huet elo déi 684. Editioun presentéiert. Rick Thill.
Déi éischt Camionen sinn um Glacis ukomm, eng Partie Forainen hu scho mam Montage vun hire Manègen ugefaangen. Dëst Joer sinn 214 Spiller, Restauranten an Händler dobäi. Dorënner si wéi gewinnt och e puer nei Attraktiounen. Nei ass vun den Attraktiounen hier den Dokter Archibald, Master of Time. Dat ass en Dark Ride, wou een dobanne ronderëm fiert an enger Kutsch, op der Sich nom Dokter Archibald, dee verschwonnen ass. An et huet een e VR-Brëll, also Virtual Reality, un, wou een dann Aventuren erlieft mam Brëll op, andeems een dann d'Beweegunge vun der Kutsch, vun dem Weenche materlieft. Dat ass eng immens impressionant, eenzegaarteg Attraktioun, déi do ass, an déi ass fir d'éischt dës Joer do. A mir hunn awer och nach aner Neien, mir hunn eng Wilde Maus ouni sech dréiend Kutschen, also ganz klassesch Wilde Maus, mir hunn de King Loop fir d'Amateurs de sensations fortes, genee esou wéi de Skater, A punkto Neiheete vun de Manège waart mer dës Joer do. D'Schueberfouer huet bei den internationale Forainen en excellente Ruff. D'Nofro fir kënnen dobäi ze sinn ass grouss. Mir hunn am Fong den Top vum Top déi sech mellen hei a mir kënnen am Fong wierklech erauswielen un Attraktiounen fir eben dann eng ofwiesslungsräich Fouer all Joer ze gestalten. 500 bis 600 Demandë kommen all Joer eran, um Enn goufen der dëst Joer 214 zréckbehalen. Bei der Auswiel spillt ënner anerem eng gutt Mëschung tëscht Klassiker an neien Attraktiounen eng Roll. Ee Sujet kënnt jo all Joers nees op den Dësch, nämlech d'Präisser. Bei de Manège bleiwe se dëst Joer onverännert. Och d'Restauranten an d'Imbissbuden sollen hir Präisser esou stabil wéi méiglech halen. Och déi passen sech ëmmer un un hir Déngen. Ech mengen, dat kënnt och drop u wéi d'Produiten am Akaaf sinn. Wann alles méi deier gëtt an esou weider. Mee esou vill wéi ech héieren hunn, an déi Restauranten déi mer elo op de Schëff afoueren, an zu Ettelbréck an zum Beispill iwwerall hunn och Diddeleng, dat war ëmmer d'selwecht alles Präisser. D'Schëffafouer ass scho laang net méi just e grousst Evenement fir Lëtzebuerg, et ass d'Kiermes vun der Groussregioun. wou mer haaptsächlech de Weekend, Samsdag, Sonndes, vill mierken, dass eis Noperen aus der Belsch, aus Frankräich an aus Däitschland ganz massiv op Lëtzebuerg kommen. An et ass haaptsächlech eng Kiermes, déi een och esou net fënnt, well, oder net vill fënnt an Däitschland heiansdo nach, well se no um Zentrum ass a well se wierklech all d'Schichte vun der Gesellschaft zesummebréngt. Den offizielle Startschoss ass Freides den 21 August um 5 Auer, den Ofschloss mécht dann dat traditionellt Freedefeier den 9 September.
Bensinn an Diesel ginn ee sougutt Stéck méi deier, de 95er kascht vu Mëtternuecht un 3,6 Cent méi. Beim Diesel ass et eng Hausse vun iwwer 7 Cent an de Präis vum Heizungsmasutt klëmmt ëm iwwer 8 Cent de Liter. Et goufen zwou Festnamen am Fall vum Mord un der 29 Joer aler Studentin viru knapp zwou Wochen zu Tréier. Dat huet den zoustännege Parquet haut matgedeelt. Déi Beschëllegt sinn e 35 Joer ale Mann aus dem Saarland an eng 25 Joer al Fra vun Tréier. Si sollen d'Meedchen eng Zäit virun der Dot kennegeléiert hunn a geplangt hunn, un hir Kreditkaarten ze kommen. De 16 Juli wier de Mann beim Affer an der Wunneng gewiescht an hätt si mat e puer Stéch am Uewerkierper déidlech blesséiert. Seng Bekannten huet den Dag drop op engem Bancomat am Zentrum vun Tréier Sue vum Konto vum Affer opgehuewen, eng Zomm am véierstellege Beräich. Déi zwee sëtze lo wéinst dem Verdacht op Mord aus Habgier an Untersuchungshaft. Weider Neiegkeeten dann aus dem Ausland mam Tim Morisé, ugefaang mat der aktueller Lag vun de Bëschbränn a Südeuropa.
Net nëmmen a Frankräich, mee a ganz Südeuropa bleiwen d'Pompjeeën staark gefuerdert. Dréchent, Wand an héich Temperature fachen d'Bëschbränn weider un. Wärend sech d'Situatioun op der franséischer Atlantekküst sou lues stabiliséiert an iwwer 80.000 Leit nees an hiert Doheem dierfen, sinn a Spuenien, op Kreta an an der Tierkei nei Feier ausgebrach. A Griichenland hu missen Dausenden Awunner an Touristen evakuéiert ginn. Op Kreta sinn dobäi zwee Pompjeeën ëm d'Liewe komm. De Wand léisst et net zou, Läschfligeren anzesetzen. Polen ënnersicht en Tëschefall un der Grenz mat der Ukrain. No de massive russeschen Attacke mat 350 Rakéiten an Dronen a Richtung Ukrain An der Nuecht ass en onbekannten Objet op polneschem Territoire erofgaangen. Éischt Indicen deiten op eng russesch Rakéit hin. De Krater gouf an enger onbewunnter Géigend fonnt, Blesséierter goufen et keng. An der Ukrain sinn op d'mannst 8 Leit no den Attacken ëm d'Liewe komm. Nom staarken Äerdbiewen am Südweste vu Japan ass d'Zuel un Doudegen op minimum 30 geklommen. Rettungsekippe sichen an der Regioun Kumamoto weider no Iwwerliewenden, ënner anerem an den Iwwerreschter vun engem zerstéierte Shoppingzenter. D'Biewen en Dënschden hat eng Stäerkt vu 7,1. Et goufen och sëllege Nobiewen. An der spuenescher Exklav Ceuta spëtzt sech d'Migratiounssituatioun zou. An der leschter Woch hu ronn 1.500 Migranten d'Küst vu Marokko aus erreecht. D'spuenesch Regierung schéckt elo hiren Inneminister op d'Plaz a wëllt souwuel d'Grenzkontrolle wéi och d'humanitär Hëllef verstäerken. D'lokal Autoritéite warne virun enger neier Migratiounskris. Obwuel et vill Kritik un hiren Investitiounspläng gëtt, wëll d'FIFA un hirer Strategie festhalen. De President Infantino huet gëschter Owend an engem Videomessage dat geplangtent Eraklamme vun externen Investisseuren als eemoleg Chance bezeechent. D'Pläng gesi vir, Undeeler vun der nächster Fussballweltmeeschterschaft u privat Investisseuren ze verkafen. Kritik kënnt ënner anerem vun der europäescher Fussballfederatioun. D'UEFA hat haut all d'Memberverbänn fir eng Krisesëtzung aberuff. Rieds geet souguer vun engem WM-Boykott.
No iwwer 10 Joer Paus ass Mini Hesper zréck. Zwou Woche laang hunn hei keng Erwuessener méi d'Kanner d'Soen. Si schaffen, verdéngen hir eege Suen an organiséieren eng kleng Stad bal komplett selwer. D'Jana Hoffmann war beim Optakt leschte Méindeg dobäi.
Kuerz virun hallwer zwou ass d'Opreegung zu Hesper grouss. Virum Centre Culturel Joseph Altmann waarden eng 200 Kanner tëscht 6 an 12 Joer. Deen éischten ass nämlech vir, fir de beschten Job ze kréien. Ee vun deene beléiftste Beruffer ass dee vum Polizist, wou et aktuell vill ze di gëtt. Véier Gangster hunn de Schlëssel vun Mini-Hesper geklaut an eng Këscht méi wéi 1.000 Hesperliën. och geklaut. Wann et der Police gelénge sollt d'Verbriecher ze fänken, komme se viru Geriicht. Elo hu puer Leit 1.000 Testbally geklaut. Ech mengen d'Police wäert se duerno heihi bréngen an dann decidéieren ech ob se an de Prisong komme mat den aneren. Mini Hesper ass opgebaut ewéi eng kleng Stad. Déi am Schnëtt 300 Kanner pro Dag kréien e minimale Kader virginn. Dem pädagogesche Konzept no behale si awer och vill Fräiheeten. an éischter Linn, dass d'Kanner emol selwer entscheeden, dass se dat erëm léieren, dass si, voilà, Entscheedungen treffen an dann och mat deenen Entscheedunge liewen, sief et positiver oder negativer, an natierlech och déi Vilfalt u Beruffer, déi eng Gesellschaft brauch, fir ze funktionéieren. No de Walen ass d'Isabelle Buergermeeschtesch. D'lescht Woch war et d'Caroline. Si konnt dës esouguer mat der richteger Hesper Buergermeeschtesch iwwer d'Suerge vun de Bierger vu Mini-Hesper austauschen.
Vill gouf gemeckert wéinst Kiosk zum Beispill, dat et oder ze deier oder net sou vill këscht. Oder ze bëlleg, oder datt net ze vill Iessen ass. Mir probéieren Mënschen déi hei ze liewen ze hëllefen an si wann si Kritiken hunn, si kënnen ons alles soen. De Choix u Beruffer ass grouss. Ech hu mech fir d'Schlässerei entscheet well ech wollt schonn ëmmer sou eppes maachen. Ech muss Interviewen maachen an alles. Deen sech do verléiert a genau weess, wat en ze maachen huet. Bei der Aarbecht gëtt dann net just Handwierk geléiert, mee ginn och Suen, also Hesperlie, verdéngt. Jo, pro Stonn 10 Hesperlien. Kann ee selwer d'Saachen kafen, déi mer hei maachen. A mir kënnen och nach aner Saache kafen, wéi Saache fir z'iessen. All Dag kommen och speziell Gäscht fir en Abléck an hiren Alldag ze ginn. Pompjee wëll hei bal jiddereen op d'mannst eemol sinn. Keen Asaz ass ewéi deen aneren. De Linus krut en Elektroschock an et war Feier dohannen beim Parcours. Mir hunn d'Schlaucher ugemaach an d'Feier gelëscht. Fir den Erfolleg vum Mini Hesper schaffe vill Leit am Hannergrond mat, Gemengebeamten, Pädagogen, Leit vu baussen. Et ass eng kleng Stad, déi sech permanent weiderentwéckelt, vum wäisse Blat zu engem fuerwege Gesamtbild.
Bei de Sport, Leschten Sonndeg ass jo den Tour de France vun den Hären op en Enn gaang. Iwwermuer Samsde start d'Grande Boucle vun den Dammen. Als eenzeg Lëtzebuergerin geet d'Nina Berton an hiren zweete Grand Tour vun der Saison. Wéi de Programm fir d'Dammen ausgesäit a wéi déi Lëtzebuerger Sportlerin sech preparéiert huet, seet eis de Charel Meyers. Am Alter vu 24 Joer geet d'Nina Berton gebierteg vu Keelen an hiren drëtten Tour de France. Säit leschtem Joer fiert déi jonk Lëtzebuergerin an der amerikanescher Ekipp IF Education Oatly. Nodeems si dëst Joer schonn den Giro d'Italia Women gefuer ass, steet e weidere Grand Tour um Programm. Ech freeë mech einfach allgemeng op den Tour, well et ass awer Déi gréisste Course vun de Mediaopmierksamkeet a vun allem vum ganze Joer. An och d'Aarbecht, wou an den Tour geet, ass einfach vill méi opwänneg wéi all déi aner Coursen. Dat heescht, ech freeë mech do déi Form ze testen, wou ech hunn. An jo, ech hoffen, dass ech do och déi eng oder aner Méiglechkeet kréie fir eng Echappée oder esou ze goen. Am Joer 2023 a 24 ass déi jonk Sportlerin nach fir d'Ekipp Kerathizit WNT Pro Cycling Team gefuer a konnt hir éischt Erfarungen an der Grande Boucle maachen. Do ass si op d'Plazen 83 souwéi 98 am Generalklassement komm. D'Cyclistin geet awer an hiren drëtten Tour de France mat enger anerer Erwaardung wéi déi Editioune virdrunner. Natierlech hunn ech déi lescht Jore vill geléiert an och an deene leschte Coursë vill geléiert a schonn e bësse Confiance aus deene Coursen och kritt. Mee jo, ech mengen, ech ginn d'Coursen esou un wéi all Course, einfach mat esou vill Motivatioun wéi méiglech an dann, fir einfach dat Bescht ze ginn an dat Bescht erauszehuelen. E Samschdeg ass dann de Grand Départ zu Lausanne an der Schwäiz. Déi zweet Etapp féiert vum Sëtz vun der UCI zu Aigle op Genf. Da geet et erëm riwwer a Frankräich. Déi véiert Etapp ass een Eenzelzäit vun zu Dijon, wou d'Nina Berton säi Lëtzebuerger Championstrikot weise kann. Duerno geet et iwwer de Massif Central erof an d'Provence mat der Arrivée um Mont Ventoux. Sonndes den 9 August waart dann déi grouss Arrivée zu Nice.
An der Weis waart elo de Summermagazine mat der neier Live-Emissioun Rock am Gaart. D'Equipe vum Magazine ass haut zu Goussel. Jo Rosa, du stis do nees an engem wonnerschéine Gaart. Gudden Owend.
Gudden Owend Mairéit. Jo, ech stinn an engem ganz flotte Gaart, ganz ganz flotte Gaart, ganz modern och. An et sinn och scho vill Invitéen hei op der Plaz. Déi waarde gespaant bis mer d'Emissioun dann ufänken, well mir hunn haut Frosty Candy hei op der Plaz. Déi spillen, an déi spillen och ganz nei Lidder, an ech mengen dat ass ëmmer den Highlight vun dësem, vun dëser Emissioun Rock am Gaart, effektiv de Concert dee mer hinnen dann hei och liwweren. Mir si beim Jeff Elschot a beim Roby Watjen hei op der Plaz. Wéi gesot, Dir gesitt herno wéi schéin dëse Gaart ass, a wéi cool déi nei Lidder sinn vu Frosty Candy. Bis geschwënn also.